Baba, Baba vamurai. Vasoroi. Koma Mike. Vakamiririra nana mukoma ari ari pano ah, mukoma wangu andinoda mukoma ben eh, mukoma mai tinoda kuti munzwisise rimwe remazuva ndina vazvizvai honorable mukoma ben vanga vasinganzi zvakanaka ndokubva tanamata tiri kwatati vakabva vanaya vanokutaurirai kuti zveshuwa varume ava ukama hwavo hwanga hwakuti tinge tichidzorana Vazvizai munhu aigara achida mufaro wakakora. Ini ndaigara ndichipungudza kuti aa fare fare tindike ndo hwanga huri ukama wani saka ndinoremekedzawo mukati mwana atete vandaona ana maiguru zvigo zvese Zona hazvina mashuwa. Mwezi wachitokoroshi pamberi. Pamusoroi maMP ari pano, makanselas, tungamiri wakasiyana siyana, vana zvina bhizimusi, vakomana nevasikana ndaonawo maalderman enguva yakareba madhara edu vamaimba nevamwewo vari pano atisina kutuma nemazita tichitauya kuzochema mukomana Hatina kuuya nezvematongerwo enyika. Vazhinji tinongoti tikangoona pangoita vaviri tatopinda mumatongerwo enyika, asi tinokanganwa kuti tizive kuti tiri vanhu, tinonzi munhu hunhu zvinonzi unhu kuchengetana and hatisi vanhu paupenyu tiri vanhu murufu hatisi vanhu mukufara tiri vanhu mukutambudzika saka kuuya kwangu pano ndauya seumwe akanga ari hama yakafamba navazvizvai kwenguva yakareba vazvizvai ndakatanga kuzivana navo ndiri mukuru mukuru wevechidiki ah, nenditarisa vafana mazuva ano vaakukura ka isu taitungamira kuchipisa hakaidyiwa rinopisa munyika usiku hwega hwega mugaba aitoziva kuti hapana chakanaka Kana muri mumaraini munoziva mafambiro ataita matoitoi ataita kuti anga ane simba rakaita sei tanga tiri makomanda amwe ndinonzwa mazuva ano vakundibvunza ah, mukomana anyararisa aa haungarambi une simbaka unosiyira waka vamwe echidika ndizve isu takarwa pedu mazuva aivaarona nazvi zvaititenderera munyika tayana and vision train yanga iri yemotikari dzaifamba dzichishambadzira kuti tisu tiri pano shanduko tauya nayo vazvizvai vaifarira kupfeka heremeti yavo vachiita chimwe chaiimbwa mazuva ayayo chatainakidzwa nacho ivo navamuzenda rimwe gweta ii muzenda akazoenda ku ho anga ari loya eh, simbakashi ndovatakatanga navo dziri shasha eh, muchiri kuziva slogan yairohwa navazvizvai eh, kwaitwa dairai dairai muchiri kuiziva dairai chii ndomatangira akaita mukoma naii tichirova basa munzvimbo munoku kusvikira haiwa yapfumbira vanga vane cresida yavo vazhinji hamutozive toyota cresida ndoimwe mota yavanga vanayo yaifamba naye mazuva iwayo tinoda kutsanangura kuti ne ukama hwakabva kure saka vanhu vanogona kuzoona vanzi zvaya vaminista ava mp ah, ndezvazvino zvino vazvi zvai takabva kure Ndichiri kuziva vazvizvayo vachida kuita MP kukuwadzana kareko namudhara tsvangirai aida kutaura ka namudhara tsvangirai varonga mudhara tsvangirai vaipurisa yavazvizvayo nanini mudhara tsvangirai varonga zvikandichamisa kuri kudikwa kubotswana kunoronga musangano musi uri kuvhotwa saka uri kuenda namudhomwa uri kuenda namativenga muri kuenda neumwe ainzi muyambe muri kuenda kubotswana kunoronga musangano kubotswana kata hano kune vhoti iri kuitwa yemaprimary zvikanzi aiwa unoda kuenda ikoko seko takawirira ndava vatsvangira vakanga vatishedza tichangotanga vakati Vakomana vechidiki muchiri kungokura mune mukaka pamino. Chimbomirai kuenda kuparamende. Chimboitai basa rekuronga musangano. Vakashedza inini Jongwe Sekiwa na Skal. Ndikati haa tazvinzwa baba tazvinzwa tese takati tazvinzwa tichibuda. Tangobuda vamwe vese vatatu vakati haa mudhara haa mudhara zvii. Totoenda kuparamende. Ende for sure ndobva vaenda kupi? Ndina ndasara ndisina kupinda mupi? Indikati aiwa ndokumoronga mayuti tichivamba but ndanda kuti kwazonzi jonga hasipo vanhu kuwadzana vakati uya ugare nhaka ndikati ah, zvakanaka zvikanzi nhaka uigari ndoda kuti uronge mayuti chienda kupi? Wazwana? Izvo mukuru vaida kuti vazvizai vadii vapinde ipa saka vhoti yakaitwa ndisipo ndaterera mukuru result munoziva zvayakazoita kusvikira vazvizai tazoti aiwa vakazopinda vachireplasa va mike chii muchiri kuziva nhoroondo iyo saka tine nhoroondo yakakura navazvizvai Pane pamwe pomwe ndakamboita zvimwe zvanga zvaitika ndapuwa nzvimbo yekuenda kuchikoro kuharvard ndaakuti ndaakuenda ndagumbuka nezvanga ndaitwa imo munyaya dzedu dzematongerwo enyika kana avakomana enda vakumbororwa chikoro munhu akandimisa akati hakuna munhu anoramba nyaya dzokusiyira zvinhu izvi muchirambira kumakurwiwa zvizvai vakanzi hazviite pane munhu watakamakananaye munyaya dzematongerwo enyika Mukangobuda imi munhu yati mugoni ndimi mega munomugona. Ende for sure ndakazonzwisisa munhu iye ndini ndega ndinomugona. Asi wanga anetsa ipa. Saka tine nhoroondo. ndoyataina pano mukoma ndoyataina pano madzikoma hatinei nematongerwo enyika hongu vazvi zvayo vanga vava kuseneti ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika ende kuti vazevaa kuseneti nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo Hatitarisizve isu totarisa pakabata munhu zvakadii zvakanaka. Vanenge vachidawo kuremeredza vazvizvai nekuenda kuseneti kwavakaita vane kodzero vane mvumo but isu murume uyu takabva naye kure ende ndozati murume uyu wanga ane dongo dongo nenhomba yekuti dei nyika yedu yagara zvakadii zvakanaka wongo wakaziva kuti une nhomba yekuti dei nyika yagara zvakanaka Ndobva ati toda kukupa munhuwi kuti usame ungogadzirisa nhomba yaunayo aisa ah, hatina basa nezvi chatine basa nacho ndechekuti murume uyu takafamba rwendo rwakareba that is what we value vazvi zvai vaida kuti nyika igare zvakanaka vari minister of information deputy vari minister of mines vari deputy vanana mpofu he worked for this country isa hatichatarisi zvokuti bato tiri kutarisa zvokuti nyika ndava ipopatava pane ndakasirwa basa guru navo mugabe navatsvangirai kunzi chiita baba venyika kurakuta navo munangagwa ndiri baba vavovo ndosaka muchiona pazvinhu izvozvo handiite chinya chero ndikaita kuona kuti vadai chinya cheguru hatina Chatinoda kuti chenga wose mananga hapana risina tiofambisa nyika yedu yende mberi. Ndo zvandawira pano kuti gamba redu tinokuremekedzai. Mai Zizai tinowaziva mai very loving woman. A good wife. She has always been um, Koma Murisi for a long time. Through thick and thin. and we honor basa iroro nenhoroondo so we are here to honor gamba redu vamwana vachiti a wakanyararireiko nyika inofamba seiko aiwa unozakana une bhonzo imbwa ine bhonzo aihukuri inenge yakazama yakabata bhonzo renyika Chero pakaita sei pakaita sei nyika inoyi ichagara zvakanaka zvozadzikisa chinangwa changa china vazvizvayi chokudei nyika yedu yagara zvakadi chikuru chiripo munyika muno toda runyararo chikuru chirimo munyika muno toda kubatana chikuru chirimo munyika muno toda kugadzira dambudziko riri muno tarisai muone matambudziko ariko kwese South Africa tiri dambudziko, Botswana tiri dambudziko, Mozambique tiri dambudziko, Europe tiri dambudziko. Toda kuti vana veZimbabwe vadzoke muno, vavakire nyika yavo muno, vadye rifa remunyika muno, zvinhu zvedu zvifambe zvakadii? Zvakanaka. Vamwe vanoti zvinoitika rini kwaiwa Musatarisa zvese zvamunoona izvi. Kana posvika nguva nemukana zvinoita kunge zuva rimwe chete. Kungononoka tisati tati haiwa nyika ngaichinaka. Kana tangoti ngaina inonaka. Nava rutsigiro rwacho tinaro. Simba racho tinaro. Vanhu vacho tinavo. Mwari wacho tinaye. Nguva yacho tinayo. Saka musavhunduka. Ngatinyaradzei gamba redu hama dzangu. My appeal. Kunawo matongerwo enyika, ngatibatei gamba redu. Mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu nemashandiro atakaita navari navasusa. Ndaona vauya pano mukoma Jima vanga vachikupidzana navanzi zvaya kuma mainternal process ndozvazvinoitwa haurambi uchiita zvematongerwo enyika kana murufu Murufu mune chivanhu chani? Changu. Chero maikwikwidzana asi apa takatarisa kuremekedza gamba rani redu. Mm. Ndavamwe havanzwisisi unoda kupinda nepolitics pese pese. Hauende nechibhakira chezanu pevu murufu. Hauende nechigunwe chako ichocho icho murufu. Murufu kunoendwa neupenyu uchiita kuna baba nemabasa wakabata pai? Ndokubatana kwatingakuita sevanhu. Ndokumbira kuti tipewo gamba redu Runyararo rwakadii? Rwakakodzera. Mokokorodzana kupa ruremekedzo kuna baba vazvizvayo. Moita sevanhu vanoziva kuti tinotarisa kwatakadii? Handizve? Ndo zvatinoita izvo. Saka ndinokutendai, Mwari vakuitirei zvakanaka. Eh, ndine urombo kumhuri. Ah, mkoma, kunyaradzwa. Ichiiti kwezi. Chinorwadza. Rufu haruna mugoni. Ende hakuna unoruramba. Tese panapa Mwari wakatinyorera nguva yanyu. yedu asi ngativiganei murunyararo tichichengetana nokudanana mukurarama kwatinako zvinhu zvichiita zvakadii zvakanaka isi takatarisa nguva shanduko munyika muno wedha munhu anoda kana takatarisa chanduko iri kuzoitika munyika ipi muri kumanzwa ipa zvokuti rini nenguva ya tichazotokuudzai Ise tichiona ndosaka mtiona hativhunduke hatidududzi paya pandakati ndasiya ndiye ndaona zvangu ndakanaka zvakuitwa izvi aiwa unoona ukaona pachitengeswa chingopisa unoramba daisa hatisi wokudhakwa hatiti chingokiyana toda zvinhu zvakangorurama tifambe pamwe apati a waramba basa here aiwa basa handirambi ndakangotaura ndikati handidi kupinzwa musingwi Ini ndiwe pamusoro pegomo ndopandakagara. Arinzwa shoko randataura? Yes. Saka musavhunduka. Yes. Zvinofamba sei? Zvoita sei? Utungamiri hunoita sei? Haiwa. Zvakapera idile chimechi. Yes. gamba redu nerunyararo zvinhu zvedu zvivambe zvakadi vazvizvai gamba redu is a hero and kana ndichitaura kudai handitauri pakufungidzira he would spend mazuva ari musango kudai munyika maita shanu e eh, munoziva kana uri muvhimi Unogona kusvika pakuti uchivhima soona sango haa asa isi akakuraidza sango rinopadi e but umwe unenge achingoti aneta wabva ungati apa mwari chatopi aa sango rinopo wadii chero usina chunhu une ziya ziva kuti uchadya nokuti nguva yacho ichasvika change is coming chane mufaro chose Rugare rwawanikwa munyika muno. Maita henyu basa rekukana vana mukoma tinokutendai. Kungoti kwamukana kuti tisvike pano tichichemana negamba redu. Neodaira kuti chapa ruremekedzo rwegamba sezvatinoita nguva dzose. Kuhama dzinenge dzakazvipira mokwanisawo kuwana. Ndokutendai vangouyawo manzwa kusundwa nemweya wenyu. Let's give each other the respect. Inoenderana nebasa katakadii katakashanda. Ndakanzwa kuti kuna vamwe vanga vaita no isiswaridzi Aiwa hakuna murizwa zvizvai zvizvai ndewe Zimbabwe zvizvai ndewa Mwari zvizvai ndewedu maina basa